Panotenge pane kamupokano nekusanzwisisana panyaya dzemusiyano wetsuro kwetsuro dzatinoti macross breeds nedzinonzi mapure breeds. Takambotarisa kusiyana kwetsuro dzekupfuya nedzemusango, asi padzedu idzi dzekupfuya pane kamutsauko zvekare karipo. Mapure breeds nemacross breeds zvinonetsa kupatsanura mapoka etsuro mairi aya senge kuvanhu vari kutanga kuchengetedza tsuro, sezvo vanhu vachiwanzopatsanura tsuro neruvara rwayo. Kana iri grey vanongoti chinchilla kana ine mamvere akareba tinongoti angora kana ine mamvere machena tinongotiwo inew zealand asi zvinhu izvi hazvina kupfava sekudaro sezvo tsuro inokwanisa kuita ruvara rwepure breed asi isiri pure breed rinenge ringori ganda nemamvere chete amunenge muchiona senge zvatinongoitawo nedamba riya rekuti rakaoma kunze asi ukaona mukati macho makato makapota uye makapfava. Saka nhasi tinonatsoongorora musiyano uyu. Makadini tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino chipfupi cheFarm 4081 tinotarisa tsuro zvekare. Kutsuro hakuna dzisingakwanisi kusanganiswa dzoita vana dzose zvichireva kuti macrossbreeds ndo akawanda kupfuura mapure breeds kuzvipfuyo izvi. Definition Chokutanga, mapure breeds mapoka etsuro anenge asina kumbosanganiswa nemamwe tsuro dzakaita semacinnamon, chinchilla, Californian kana New Zealand white. Zvino atinoti macross breeds ndidzo tsuro dzinenge dzave mumapoka aye emapure breeds anenge asanganiswa sanganiswa zvinozoita kuti atisiyanei nemapure breeds. Zvinhu zvingakubatsirei kuona misiyano wetsuro ndeizvi. Ruvara rwacho A, B, makuriro, kurema kwacho, C, maberekero acho, D, magenetics, vana vacho, E, madyiro. A. Kana makaona chirongwa chedu chema top 10 breeds etsuro emuno muZimbabwe munofanira muchiziva mapiwa breeds ariko. Munoona kuti chinchilla inenge ichinzi hybrid mukanatsotarisisa yakasanganiswa neNew Zealand inenge isina kunatsoita hugrey uya hwatinonatsoziziira. Kana huchena hwacho hwepiwa New Zealand white unenge usina natsochena. mamvere ose mamvere ose epure anenge akafanana ndosaka achiwanzodiwa panyaya dzekugadzira mbatya asi mamvere emacross breed anosiyana siyana b mapure breed senge macalifornians nemanew zealand kubva kuudiki hwawo ane makumbo mahombe nenzeve dzihombe dzakaenzana dzakakura kupfuura macross Mapure breed mahombe mazhinji acho chero mukubva muudiki hwawo uye haapihwe chikafu chakawanda semahybrids kuti asvike 3,5 kgs zvichipfuura. Anokura nekukurumidza achisvika 2 kgs pakupfuura mwedzi mitatu chete. Asi macrossbreeds mazhinji acho madiki kupfuura mapure breeds uye anotora nguva refu kuti apfuure 2 kgs. Macrossbreeds anosiyana siyana sezvo Sezvo mabreeds anenge akasanganiswa kugadzira mahybrids anenge akasiyana-siyana makuriro awo, kana kutora mwedzi ina chaizvo anosvika asina kusvika uremu hwe2 kgs asi haasi ose sezvo kune mamwewo mahybrids anokura semapure breeds zvekare. Zvinongoenderana kuti ari kupiwa chikafu chakawanda sei uye ane utano hwakamira sei. Mapure breeds akaita sechinchilla, New Zealand White, Cinnamon, Flemish Giant neCalifornian White anokura kupfuura mahybrid mazhinji, mazhinji acho achitambira makg mashanu kana akura kana ayaruka. Uremu hwetsuro idzi dzemapure breeds hunowanzo hwakafanana kana dzayaruka dzose. Nyama yacho yakawanda chichiera nebhonzo racho nenyama iyo yatinoti meat to bone ratio muchingezi. Number C, chimwe chinokwanisa kusiyanisa macross breeds nemapure breeds maberekero acho. Tsuro dzemacross dzinobereka vana vanotambira pakati pemana nemasere 4 to 8 kits. Zvisinei, mazhinji macross breeds paanoperera kubereka, mapure breeds ndopaanotangirawo ipapo. Anotangira pamasere kusvikira gumi nemana vana panguva imwe 8 to 14 kids palita. Tsuro dzose dzagara dzakazvisimbira hadzo nechekare panyaya dzezvirwere asi vana ava vemapure breeds vanorarama kupfuura mahybrid nekuti mapure breeds anogona kumisidzana nezvirwere kupfuura mamixed breeds d Vamwe varimi vanoti kana uchida kuona kuti crossbreed chairo, pihwai marecords kana kuratidzwa vabereki vetsuro dzamuri kuona. Izvi zvinombobatsira hazvo asi murimi wacho akakupai marecords enhema saXQ munozviona sei nhai? handisi kuda kunzi ndofunga zvakashata uyo anonzi a pessimist muchingezi asi ndiri kungoda kungokuonesai zvinhu zvinomboitika munovharwa kunze uku. Sezvatakadzidziswa naVaTinashe Mugabe, amai mwana vanokwanisa kureva nhema zvavo asi magenetics haambobva akanyiba. Muchishona tiri kuti baba hamusi rimi muridzi wamwana uyu zvisina kupokana. Hapana chababa chiri kuwanika mumwana.
haa handibvume kuzvitambira vana vanoberekwa ndo imwe nzira inobuditsa chokwadi chakajeka kuti tsiro dzenyu mapiwa brids here kana kuti bodo vemapiwa brids vanowanzofanana vose zvinoreva kuti vabereki vacho vakabva kudzinza remapiwa iwayo semuenzaniso Baba namai vemaNew Zealand vakaita danga revana rinenge rakati ngwerewere kuchena zvinoratidza kuti kazhinji kacho mapyuwa kana madzitateguru acho ari matema kuna baba naamai vari vatema nemadzisekuru emadzisekuri nemadzitateguru vari manew zealand black danga racho rinenge riri demawo zvekare asi kana ruvara urwu rwakasangana sangana sekuti vana vacho vamwe vatema vamwe vacho vachena vamwe vatsvuku vana mai vamwe chero vabereki vacho vose vachiita kunge vakafanana magenetics sezvatambotaura haanyepi kumashure uku kunana sekuru nana mbuya pane tsuro idzi dzisiri breed iyoyo yakambosanganiswa netsuro dzamuri kuona izvezvi zvichireva kuti icrossbreed izvi zvinobatsira hazvo asi hazvisi 100 percent sezvo mixed breed inokwanisawo kuita vana vakafanana vose zvinoitika asi zvinobatsira e chimwe chandakamboona semaonero angu handisi kuti emurume wese ndochekuti macrossbreeds anofarira sora kupfuura iyo yatinoti hei chingezi kana dry grass anotokura nazvo zvinhu izvi zvakanaka masora aya akaita seblack jack tsine muriwo tsunga macabbage mananga masunflower cake kana zvinzungu uswa dzinodya hadzo asi dzatoshaya zvimwe zvinhu zvekubata hadzina shungu neuswa zvekudaro asi mapure breeds anofarira uswa anosimba nehuswa nemapellets mashomanana komichi rimwe pazuva zvichireva kuti feed conversion yacho iri nani kupfuura yemacross breeds kana muri kuita zvechikafu chemutoro icho chemapellets mhedzisiro nebhizimusi nenyaya yezvinhu zvakawanda zvemapure breeds zvinokwanisa kukunda mamixed breeds ayo mapure breeds anoti dhurei kupfuura mamixed breeds mamwe anotoenzana nembudzi pamutengo asi varimi vanosiyana uye marimiro akasiyana saka kune vanokwanisa vava kumhanya mahybrids iwayo kunge bhiza kana bhasikoro pamudzakiswa sezvo haasi ose madiki kana anononoka kukura vamwe inyanzvi dzekusanganisa magenetics hewo Ndiwo magadziriro akaita emapoka emapiwa breed anhasi akaita sesinamoni kare atakuona nhasi tichimati mapiwa breed. Asi kana muchida kuita zvinhu zvisinganyanyi munetsa uye zviri zvemari, zviri nani kungoruma mazino moroyera moyo padombo motenga mapiwa iwayo anodhura. achiri madiki asati atanga kubereka angadhure zvawo zvenguva iyoyo asi hamuzozvidemba kana iri nyaya yenyama nemari muhoro wenyu unenge uri mukuru sezvo dzichikanda vana vakawanda panguva imwe uye vana gumi vacho vanoita nyama nenguva pfupi pfupi uye vachirarama zvekare. Asi kana musingade kudhurirwa kana kuti moda dzekuchengetawo pamba kuti vana vapote vachikuonawo dzekuyeva pamba ayo atinoti mapats muchingezi senge kunzvimbo yakazara masora sekubani kana kumusha sezvo mahybrids anobereka vana vakawanda vakasiyana-siyana paruvara mahybrids ndiwo musimboti ikoko kusanganisa sanganisa mapoka hakuna kumboipa munokwanisa kutogadzirawo boka renyu motozonyorwawo mubhuku rekupfuya tsuro totokupembereraiwo sevanhu vakagadzira brid retsuro rekuzimbabwe saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino hama dzangu tinovimba kuti mabatsirikana pakupatsanura mapoka etsuro mairi aya semazuva ose tinongoti murimi munhu uye musare rugare

671 tokutengeserai kana kukutsvagirai tsuro dzinenge dziri pamusika panenge pari padhuze nemi kana mukutsvaga dzokutangisa kana kuwedzera danga renyu nenzira yekukuisai mumagurupu edu evarimi nevatengesi nevarimi vanotengesa mhando nemhando dzetsuro dzakawanda iro whatsapp group redu rinonziwo dos cave rabbitry Tokuonai ikoko varimi uye kusvikira patichazoonana ikoko tinongoti sarai zvakanaka hama dzangu.